Түребездә кунак бар. Вакыт 14 сәгать 20 минут инде дуслар вәгъдә иткәнебезчә бездә бүген түребездә кунак бар программасы һәм бездә кунакта бүген Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Менә сорауларыгыз булса безгә тапшыру дәвамында шылтырата аласыз һәм инде Айдарга үзегезне кызыксындырган сорауларыгызны бирә аласыз. Менә безгә ялгышмасам инде шылтыратучы да бар. Ләкин бераз көтеп торыгыз дуслар, без инде башлап җибәрик. Исән Майдар. Исәнмесез, исәнмесез, туганнар, исәнмесез, Күңел радиосы, Күңел радиосы аша бөтен чаллыларны сәламлим. Аллаһуга шөкер килеп җиттек. Менә Айдарның тавышыннан да сизелеп тора, йөгереп килеп җиткән Айдар әле яңа гына йөгереп килеп керде безнең студиябезгә. Һәм дуслар, без шулай итеп әңгәмәбезне башлап җибәрәбез. Менә Айдар, ничә ел булмаган идең инде Чаллыда? 2 елмы? Э, булмаган идем дип мин инде булып киткән идем хәтерегездә булса берничә ай элек шунда инде вәгъдә иткән идек тагын бер э, теге концерт э, өстәмә рәвештә әйе әйе бу бер мизгел программасына кадәр әле ә бер мизгел программасына кадәр әйе бер ике ел үтеп кенә киткәләргә туры килде шулай туктамыйчарак нәкъ шулай әйе көттереп кенә киләсең чаллыга менә яңа концерт программаң бер мизгел дип атала ә тормышыңның иң истә калган мизгелләре дип кайсыларын атар идең икән
андый мизгелләр аллага шөкер күп күп булды инде Кайсыңа аерып әйтим икән? Менә күңелгә кайсы кайсы килә? Менә бүген миннән сорадылар. Бер юлда гына Уфа белән Чаллы арасында юлда, хәтта хәзер шулай бит инде телефон кайда да сине куып җитә ала, кайда да сиңа сорау бирә алалар, җавапсыз да калып булмый. Бүген миңа аргументы и факты газетасыннан чыктылар да сорадылар, менә сезнең Әле бит инде белеп торасыз, теге соңгы кыңгыраулар, соңгы теге последний звонок диләр. Сезнең сезнең хәтерегездә ничек калды ул дип. Шунда шунда да шул мизгелләрне барлап алдым бер никадәр. Дә теге моң сурак, моң сурак мизгелләр инде, мәктәп белән хушлашкан мизгелләр, шулай да ничектер хәтердә калган шунысы, хәтердә калган. Техникумда укыган мизгелләр, хәтердә калган армия, хәтердә калган кайткач инде университетта укып йөргән җирләр. Беренче беренче радиоларга язылулар, беренче интервьюлар, беренче Менә алар күп икән ул мизгелләр. Уйлап карасаң, менә шул мизгел, менә мизгел һәм өченчесе шул дип әйтеп булмый. Ә шулай да гомер бер мизгел кебек кенә үтеп киткән, китеп китеп бара. Шулай инде.
Кызганычка каршы шулай. Әйе, менә инде иҗатта син чынлап та күп еллар, ул елларда бер мизгел кебек кенә үтеп киткән. Иҗат итү кайсы вакытта авыррак булды икән менә? Хәзерме, әллә инде башлангыч чордамы? Миңа калса, елдан-ел барыбер җиңелгә таба бармый. Ничек? Бер карасаң, җиңел булырга тиеш бит. Елдан-ел синең тәҗрибәң дә бар, синең исемең бар, синең э, синең мөмкинчелекләрең бар кебек. Ә, икенче яктан караганда, елдан-ел иҗат итүе барыбер талаплар арта һәм ничектер мөмкинчелек э, бәлки теге энергетик яктан барыбер кеше бит инде яшәрүгә таба бармый шәбәюгә таба бармыйбыз без шәп дип йөрсәк тә без яшь дип йөрсәк тә ансын да әйтергә кирәк Юк, мин әйтмим инде, без картайга картайып китеп барабыз дип әйтмим. Ул ансына вакыт булмады, булмасын ягын якын тирәдә. Ә шулай да беренче адымнар, беренче мизгелләр алар инде ничектер ничектер язмышлай кушкандыр алар бик нык э, уйланмыйча гына, бик нык эченә кереп китмичә генә, бик нык аңлап та бетмичә генә эшләнгән беренче адымнар, беренче мизгелләр иде. Шуңа да алар җиңелрәк үтелгәндер. Аңа зур әһәмият, зур ниндер җаваплылык э, булмагандыр кебек бәлки ул әле караганда шулай күренәдер инде күпмедер еллар үткәннән соң шулай бит инде гомер гүзәл кебек күренә әй аның яхшылары күбрәк истә кала һәм менә әйтәбез бит эх менә элек шулай элек элек шулайрак элек әйбәтрәк иде дип һәрвакыт бит илне дә шулай диләр системаны да шулай дибез менә элекке вакытта шулай дибез ни өчен шулай дибез чөнки элекке вакытта без үзебез элекке булганбыз һәм үзебез шулай шундый Э, бәлки шәбрәк яшерәк һәм шундый э, шундый шундый булганбыз әйе шундый булганбыз менә хәзерге иҗат итүдә конкурентлык сизеләме айдар менә синең кебек зур исемнәр яулаган халык артистына да сәхнәдә конкурентлык сизеләме
конкурентлы булу сизелергә тиеш инде һәрбер эштә гомумән конкурентлык булмаса эш бармый шулай да теге игътибар итеп теге менә теге конкурент беләсезме конкурентлыктан да бигрәк баягы бөтенләй башка нәрсәләр комачаулый киресенчә үзенең эшенә Шушы иҗатка, шушы бик җаваплы эшкә, бик җаваплы юлга, иҗат юлына, сәнгать юлына, җыр юлына бик нык җитди карамаган конкурентлы кешеләр барлыкка килде дип әйтсәм, кемдер үпкәләр микән? Мин бит исемләп әйтмим бит. Ә шулай да еш кына мына аларның җаваплы җитди карамавы бар барыбызга да йогынты ясый. Кеше э, ниндидер концертларга килә э, һәм ниндидер фикер барлыкка килә һәм гомумән ниндидер фикер барлыкка килә эстрада турында, җыр сәнгать турында, концертлар турында һәм кайвакыт кешеләрнең күп кешеләрнең күңелләре сүрелергә мөмкин һәм ул күңел сүрелү барысына да йогынты ясарга мөмкин. Менә шулай шулай дип әйтер идем. Ә, шундый чын конкурентлык, әгәр дә бар икән, ул бик яхшы, моңа шатланырга гына кирәк. Булсын иде әле ул һәм яшьләр, яшьләр тагын да ныграк, тагын да көчлерәк булып, тагын да ныклы адымнар белән конкурентлык ясарга тырышып алга атласыннар иде. Моңардан без барыбыз да җиңәр идек.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшереп үтәбез, бездә бүген кунакта Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Инде Айдарга сорауларыгыз булса, безгә шылтырата аласыз. 54 89 21 телефон номерыбыз. Менә безгә инде бер тыңлаучыбыз күптән шылтыратып куйган иде. Алло. Алло, исәнмесез.
Исәнмесез. Кем буласыз?
Муждаутан Әминә Павла. Әйе, Әминә апа тыңлыйбыз.
Исәнмесез, Айдар.
Исәнмесез, Әминә.
Сезгә исәнлек саулык, гаилә бәхете телим. Иҗат чишмәгез саекмасын. Рәхмәт, Амин апа. Җырларыңны Ай- Айдар бик яратып тыңлыйм. Якыннан гына үзеңне күргәнем юк. Күрергә мөмкинлек бар, Амин апа, менә бүген концертка килегез.
Күпләр сорый, кайчаннан җырлыйсың, кайда иҗатыңның юлбашы? Үзен белә башлаганнан бирле, җыр Айдарның юлдашы. Аның җырына куәт бирә,

Рәхмәт, Әминә апа, зур рәхмәт. Э, Зөһрә, син аңладың беренче сорауны? Әйе, иң әти-әнисе иң шәп җырчыны ничек тәрбияләде икән ди? Ә, ничек тәрбияләде?
Беренчедән, Әминә апа, шатланып һәм бәхетле булып сезгә шуны хәбәр итәсем килә. Әти-әнием исән саулар. Алар Башкортстанның Ерак Миякә районы, Олы Каркал дигән авылда яшиләр. Еш кайтасызмы дисез, э, кичә генә килдем. Дөресен әйткәндә, мин хәтта шундый уем бар иде. Э, Уфадан авылыма кайтам да, авылдан туп-туры чалга килермен дип. Шуңа уйлап тордым, тордым да, мин соңга калыр идем, әгәр дә авылдан бүген килсәм, шуңа кичә кире Уфага килдем. Көнендә кайтып килдем мин апа, чынлап та. Э, беләсезме, ерак юлларга чыгарга торам, шуңа да э, аларның хәер фатихасын алып алмыйча бер кайчанда андый ерак җирләргә, ерак юлларга чыкканым юк. Шуңа шул хәер фатиханы алыр өчен кичә кайтып, 2 сәгать авылда булып кире килдем Уфага, чөнки бүген монда өлгершергә кирәк иде. Ничек беренчедән теге иң шәп йолдыз иң дип әйтәсез инде Амина апа. Һәркемнең үз йолдызы инде, һәркемнең иң шәбе. Моны кемдер әйтергә мөмкин, ни шәп ул шәп булсын, аңардан да шәбрәкләр бар дип әйтүләр бар, әйтүчеләр бар һәм алар да үзләренчә дөрес булыр. Әгәр дә сез шулай саныйсыз икән, рәхмәт ансы өчен һәм әлбәттә э, зур җаваплылык. Менә Амина апа кебек апалар алдында чыгыш ясавы да, шушы э, шушы юл буенча тиешенчә дәрәҗәдә атлавы да дигәндәй. Ә ничек тәрбияләделәр дигәнгә, ничек беләсезме, менә махсус менә ниндидер методлар белән ниндидер система буенча тәрбияләмәгәннәр дидем. Ул безнең совет заманы, инде совет чоры, безне әти-әниләрдән тыш бит әле Аллага шөкер, мәктәптә, шул җәмгыятьтә октябрятлар октябрятлар пионерлар комсомолда булдык әйе бөтен оешмалар тәрбияләде бөтен оешмалар тәрбияләде менә шул тәрбия белән әле булса атлыйбыз әле без әле булса шул тәрбияне без кулланабыз күпләребез күп менә карагыз бүгенге көндә җитәкчелек органнарда булсын ниндидер алдынгы рольләрдә булсын алар күпләр шул мәктәпне үткән кешеләр шуңа да мин дә әллә әллә беребез дә күктән төшмәгәнбез кара икмәк ашап үскәнбез дигән кебек аңгамат набаев әмин апа без дә инде шул гади авыл балалары Ә шулай да иң кызыгы шул, мине әти-әнием каяндыр Казахстаннан алып кайтканнар. Мин шуңа әле булса аптырыйм. Ни өчен миңа Ходай Тәгалә мине менә шушы Казахстан далаларда далаларында туырга насыйп итте микән дип мин әле булса уйланып куям. Шул сорауга җавап эзләп мин 40 елдан соң э, барып таптым шул тап, э, туган җиремне. Ул Казахстан далалары чынлап та Целиноград өлкәсе, Балхаш рай, Балхаш хәзер инде Старосундуктинский район дип атала ул. Мәдәният дигән совхозда туган мин. Мәдәният. Казахча да шулай дип атала ул. Казакча да, башкортча да, татарча да мәдәният ул инде культура. Менә шунда шул җиргә баргач, шундый матур итеп ул каршы алды ул урын мине. Мин туган үземнең кайда туган больницаның урынын күрсәттеләр, ул больница хәзер юк инде. Мәктәпне күрсәттеләр, кайда минем э, әнием э, укытып йөргән. Э, күрсәттеләр теге гаражларны кайда минем әтием бензовозда йөргән, шул шул юлларда. Шул юлларны аша үттем. Һәм бик менә әле булса шундый тәэсиратлар белән бая сорадың бит Зөһрә нинди мизгелләр. Менә бу да бер бер якты мизгел булып калды. Әйе, анда концерт куймадыңмы?
Юк, мин анда менә бардым да, бардым да кердем. Гафу итегез дидем. Мин мин менә Башкортстаннан килдем. Мин мин Галимов Айдар дигән кеше. Минегани малае, кайчандыр минем әти-әнием шушында яшәгәннәр һәм мине мин дөньяга шушында килгәнмен дип әйттем. Мине бик җылы каршы алдылар. Алар минем кем икәнен дә белмиләр. Соңрак инде ничек аңлатырга туры килде. Менә шундый шундый мизгелләр. Һәм шуннан бит инде кайтканбыз, бер яшь тулыр тулмас бар үземнең кире туган авылга кайтканбыз. Шуңа да мин үземнең туган җиремне, туган беренче адымнар атлаган, беренче беренче сөйләшә башлаган, беренче мәктәпкә барган җырлый башлаган җырны туган җырым әлбәттә шушы кәркәле авылы дип әйтәм ә тәрбияләү тагын бер генә э, әйтеп куям бер фикер тәрбияләделәр э, ире әйтеп түгел ә эшләтеп кирәк икән э, талапчан булып тик бер кайчанда теге тиргәп сугып түгел менә анысын да беләм ничектер менә ничектер ниндидер ысулларын тапканнардыр инде ниндидер менә шундый

Менә кешегә әйтсәң, кеше бик ышанып бетмәс микән? Ә нигә ышанмаска? Менә мин еш кайтасызмы дигән сорауга да аны әйтәм. Мәсәлән, һәрбер мөмкинчелекне э, ничектер файдаланырга тырышам инде. 10 май көнне мин Стәрлетамак шәһәрендә булдым. Анда уны э, теге 9 майга багышланган футбол э, соревнованияләре инде ярышлар иде. Шунда чыгыш ясарга туры килде, футболда да катнашырга туры килде. Ә Стәрлетамак безгә якын. Мин аннан кайтып киттем инде нигә? Бөтен неләрдән соң. чыгышлардан соң авылыма кайтып киттем шунда кунып икенче көнне икенче көнне туры килдем инде бәрәңге чәчәргә туры килде бәрәңге утыртып килдең күршеләр дә аптырадылар аптырадылар хәтта ничә ел бәрәңге чәчүгә эләккән юк был быел эләктем шунысына да ә болай файда китермичә яшәмәдек аллага шөкер һәрвакыт Ничектер күңел үзе тартып торды, күңел үзе нәрсә дә нәрсә дә булса, юк, үземнең йортка, үземнең өйгә генә түгел инде, ансы табигый хәл. Гомумән, авылдашларга, райондашларга ниндидер һәрвакыт теләк булды һәм булачак, киләчәктә дә алабыз.
Программабызны дәвам итик, дуслар. Менә безгә әле радио тыңлаучыбыз шылтыраткан иде. Радио тыңлаучыларыбыздан сораулар кабул итик. Алло. Алло.

Җырлап торган интернетта, инде сәхибә дибез сайт икән, җырлап тора, афарин, ачу белән җырлап китә. Ләкин менә моны кешегә чак кына шунда э, татарча язылу ул мөң- э, булып кыстырыгыз сиңа, татарча язуда булсын. Аннары иң мөһиме, тыңлап тора, менә шунда үзеңнең җырлаган репертуарыңдагы җырларның текстын куя әлбәгер. Менә мин күп кенә беләм, Тел телебезне бик мөкәммәл белмәгәниләр, синең иҗатыңны яратырлар. Шул җырны җырлар җырласылар килә үзеңә сиңа аша. Аңладың инде. Аңладым, аңладым. Мөмкин булса шуларның текстларын куя башла әле үзең бөтен репертуарында. Рәхмәт, исән бул. Гафу итегез инде, сезнең белән танышып та өлгермәдек. Гайфулла абый булды бу безнең даими тыңлаучыбыз. Ой, Гайфулла абый, бик Алга киткән шундый үзебезнең тыңлаучыларыбыз Әйе, менә алар сайт белән дә кызыксыналар, барысы белән дә кызыксынып Сайт үзе бер үзе бер дөнья инде, дусларым. Сайтны без бик иртә ачтык, беренчеләрдән булып ачтык дип әйтсәк тә була. Әйе, кая вакыт үзебез яңлыша яңлыша эзләнә эзләнә атларга тырышабыз. Мондый тәнкыйть ишеткән бар инде, ни өчен русчарак, күбрәк дип. Менә беләсезме, Теләйбезме, теләмибез, кызган чакырышы, зур кызган чакырышы барыбер бик күп кенә сайтка бит төрле илләрдән дә керәләр, төрле регионнардан да керәләр. Күп җирдә безнең милләттәшләребез, татар, башкорт халкы э, күбрәк хәтта менә еш кына чит регионнардан, бигрәк тә әле ул Россиянең кайбер регионнарыннан күбрәк күбрәк русчарак керәләр, әлбәттә. Русча сораулар бирәләр, русча җавап бирергә туры килә. Ә текстларга килгәндә бик кызыклы. Кайбер текстларның теге фанатика дигән җирендә ул э, альбом альбомнар булган э, теге альбомнардагы җырларның сүзләре анда бар инде дөресен әйткәндә анда бәлки керә, керә белергә кирәк микән ничек микән мин үз кайвакыт үзем дә бик аңлашып менә гайфулла абый миннән яхшырак яхшырак кызыксыныбрак караган караган шикелле әйе җырлар дигәннән айдар син инде шушы ничә еллар эчендә күпме җырларга җан өргәнсең аларның төгәл саны бар микән иң иң яраткан җыры кайсы икән
Иң-иң дип әйтә алмыйм, чөнки дөрес булмас. Бер җырны аерып әйтсәм, икенче җыр үпкәләр кебек. Барыбер инде бар күңелгә якынраклары, әз генә ераграклары да бардыр, әз генә очрак булраклары да бардыр. Теге җырланганнан тулганнар да бардыр. Халык арасында яшына инде өч төнлек җырлар дип әйткән әйтүчеләр бар. Андыйлар да булмады түгел инде, дусларым. Ансында теге мактанып утыра алмыйм, мин дә бары тик бөтенесе дә бик шәп һәм хитлар гына ә, хитлар гына дип утыра алмыйм шунысы ул хитлар барлыкка килгән ана шулар арасыннан да инде ул теге җырлап карамыйча җырны аңлап булмый бит аны беренче карауда гына о менә бу хит дип тә әйтеп булмый әйткән буласың ул соңыннан аны халык үзе үзе бәясен бирә үзе язмышын хәл итә ул җырларның шуңа да төгәл генә санын да әйтеп хамам әйтеп бетереп булмый Чөнки кайбер җырлар кермичә калган, э, кайбер җырлар язылмыйча калган, кайбер җырлар телевидениеда язылган, альбомнарда чыкмаган. Кайберләрен э, гармошка белән җырлаганмын, баян белән э, алар язылмыйча калган. Кайберләре ансамбль белән дә онытылып калган. Шуңа күрә төгәл генәсе Э, юктыр э, әмма теге санаганнары ул инде барысы да түгел кызганычка каршы дип э, әйтәм бер яктан икенче яктан димәк мына җырланган 400 җыр дип әйтсәк ул 400 генә дә түгел икән мин үзем беләм инде ә иң яратканнары дигәннән бик мәгънәле җырлар бар менә күптән түгел менә Разил Абывалиевның кичәсе булып үтте 12 май көнне Татарстан халык шагыйре Уфа сәхнәсендә опера балет театры сәхнәсендә бик матур итеп бик зурлап үтте кичә шунда 15 ел җырла, 16 ел җырламаган ике җырны мин шунда җырладым. Чулпан Зинатуллина э, язган көйләр алар. Берсе инде кайтам әле туган якка, икенчесе елгалар саякан чагында. 16 ел элек мин аларны ул хәтле үк аңлап, ничектер эченә кереп китеп, ничектер йөрәк аша үткәреп җырлый да белмәгәнмендер ахрысы. 16 елдан соң яңадан җырлаган идем, шунда Рәзилә абыга сәхнәдән әйттем, ә мин бит не әйтәм, бу җырларны хәзер бөтенләй башкача башкарам. Бөтенләй башкача караш. Һәм инде күп нәрсәне кичереп, аңлап, инде җырлыйсың. Еллар үзләре өйрәтә. Тагын бер яраткан җырларның берсе бар, ул да булса Төнге сәяхәт. Бик яратам Зөлфәт Хакимның үзенең башкаруын шушы җырны. Һәм үзем һәрвакыт аңа кушылып 20 елдан артык җырлыйм инде. Ике яктан кычкыралар мине, яңгыратып ярлар арасын. Сал чайкала, йөзә, бата, калка, ләкин килми ярга барасым дигән сүзләр бар анда. Мин менә шул сал чайкала Дигәндә, шушы солда басып торган кебек хис итәм үземне сәхнәдә. Менә сәхнә үзе бер сал һәм ул менә шушы сал белән йөзәбез. Әйе, катерлар белән, яхталар белән түгел, сал белән. Чөнки җыр сәнгате барыбер ул менә шул салда барган кебек. Ул чайкалып та китергә мөмкин, ул читкә дә борылып китергә мөмкин, ул салдан таеп төшеп китергә дә мөмкин. Әлбәттә.
Менә шундый тулы җавап бирде Айдар. Һәм инде без алга таба да әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшереп үтик, түребездә кунак бар программасында бүген кунакта Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Айдарга сорауларыгыз булса, безгә тапшыру дәвамында шылтырата аласыз. 54 89 21 телефон номерыбыз.

Адресы 502-Б УВД каршындагы электр кибете. Шулай ук биредә башка көнкүреш техникасы кулай бәядән.
Реклама бүлеге телефоны 56 15 09.
Төребездә кунак бар программасын дәвам итәбез һәм безгә шылтыраткан радио тыңлаучыбыз бар иде, әгәр трубканы куймаган булса. Алло, исәнмесез? Алло. Менә бу тыңлаучыбыз бая да шылтыраткан иде. Нишләптер көтеп торыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Безгә шылтыратасыз икән, бераз гына көтеп торыгыз сорауларыгыз булса. Әйе. Алло. Алло, тыңлыйбыз сезне. Ярый, әлегә шул бер үк радио тыңлаучыбыз шылтырата шикелле. Әйе, шылтырата, тырыша, ләкин кызганычка каршы әлегә өлгереп Алырга өлгереп өлгермибезме? Алло? Җәлилдән Рәмилә идем. Әй, Рәмилә.
Не гитарда уйныйсызмы? И кайда хезмәт иттегез десантта? Анда клипта менә авыл малае дигән җырында не десант формасында төшкән. Әй, Рәмилә, тагын сорауларың аңлашылды. Альберта гитарда уйныйды, десантта хезмәттә Белоруссиядә хезмәт иткән. Ну, рак белән 40 яшендә үлде. Рәмилә, сорауларың беттеме? Бетте.
Ярый.
Айдарның инде гитарада уйнаган күп радио тыңлаучыларыбыз беләдер. Ә шулай да менә Рәмилә ну, Беренчедән әй кешенең соравы бар икән җавап бирә. Рәмилә э, гитарада дөресен әйткәндә күбрәк э, Уфа автотранспорт техникумында укыганда уйнадым. Шуннан армиядә инде. Армиядә гитаранда э, гармун күтәреп йөреп булмады.

бик менә шул табыннарда уйнасаң гына инде соңгы вакытта күбрәк анда да ни өчендер күбрәк соңгы вакытта әллә соң табыннарда баяннарга уйнау да калмадымы соң инде ул хәзер бит табыннар да э, теге элеккечә түгел я берәр тамада чакыралар музыкантлар чакыралар анда синең дә уйнап торуың кирәкми менә монысы кызганыч шуннан теге әгәр дә үзем десантчы булмасам теге десант формасын киеп йөрмәс идем инде мин ул мин оялыр идем килешмәс иде ул чынлап та минем үземнең кием мин аны теге Тир түгеп ике ел буена ике ел ике ел хезмәт белән яулап алган кием дип әйтәсем килә һәм чыннан да белоруссия дигәч әле уйлап куйдым париж яклары микән инде э, мин үзем э, литвада хезмәт иттем литвада каунас Каунасский дивизия мына кемдә кем десантчылар ишетәләр икән, алар аңларлар минем кайда хезмәт иткәнне. Э, гомумән Прибалтикада, Литвада бер Литвада гына ике дивизия иде, берсе учебный дивизия, э, ул инде Гайжунайская дивизия дәйләрен. Һәм афганский дивизия дип атала торган ул. Һәм Литвада инде анда Каунасский дивизия. Менә мин мин Паречьяда да булган булды, Гайжунайда да булган булды һәм Литваның бөтен шәһәрләрен, бөтен полкларын үтеп чыктым дип әйтәсем килә. Бу 86-88 еллар иде. Шулай гитара белән теге армия формасы һәм Хезмәт иткән еллар барысы да шул бер бер тарих инде бу. Шуңа күрә Рәмилә рәхмәт э, шушы соравың өчен. Монсы да бер мизгел инде. Бер ниндер мизгелләр бик менә әле үзем сөйләп утырам, әле күз алдына килә менә барысы да дөресен әйткәндә. Рәхмәт. Әйе, менә менә шушы уен кораллары дигәндә, н- Айдар бер мизгел дигән программада иң башта күзгә ташланганы ул тере музыкага кушылып җырлавың, бу инде төрле уен кор- коралларына кушылып җырлавың, бу инде ниндидер заман шаукымына иярүме, әллә кемнәрдәндер аерылып торума. Эй, кызган чакырышы, заман шаукымына иярергә әле, әгәр дә заман шаукымы шундый булса. Кызган чакырышы бик теге иярүчеләр дә күп күрмим әле, күрмибез әле. Бу теге кемнедер ияртәсе дә килгән иде дә. Менә без инде бер 4 елдан артык шушы җанлы оркестр белән эшлибез. Дөресен әйтергә кирәк, бу бу уңайлы ниндер вариант түгел. Уңайлырак, аранжировка белән уңайлырак, компьютерлар белән эшләргә. Шуңа да Әле яшьләр дә бик аннан аның икенче ягы бар. Бу кыйммәтлерәк э, э, шундый м, юнәлеш. Э, Монда инде музыкантлар да күбрәк булырга тиеш. Ә безнең э, м, һәрбер м, теге сумны тинне чутлый торган заманда, әлбәттә, бу ниндидер кү- күпләр моны бик аңлап бетмәделәр инде. Бу акылсызлык дип әйткән кешеләр дә бардыр. Ә шулай да теге бер тамашачым әйтмешә, зато это честно дип әйтәбез дә. Э, Дөресен әйткәндә, Кеше бит үзе эшләгән эштән ниндидер канәгатьләнү алырга тиеш. Канәгатьләнү хисе. Мин, мәсәлән, һәрбер концерттан канәгатьләнү хисе алам. Бәлки каяга аның теге матди яктан э, бик э, файдасы булмыйдыр. Э, ул хәтле инде әйтик, ул бит шул ук музыкантларны ике тапкыр әзәйтеп, мөмкин булыр иде элеккечә дә эшләргә аларны ә, бит әле хезмәт хаклары түләп торырга кирәк шуңа әйтәм бит инде әйе коллектив зурайган саен аның бит э, чыгымнар да арта инде менә минем ул чыгымнар ике тапкыр диярлек артты ә бит э, билет хакларын ике тапкыр өч тапкыр ун тапкыр арттырып булмый хәер аны да инде бездә тәнкыйтьлиләр менә ул чаллыда да мин ишеткән чакларым булды э, бик кыйммәт дип тегеләй дип былай дип Сларым дөресен әйткәндә кыйммәт түгел инде, ул кыйммәт түгел һәм без үзебезнең эшебезне тулысынча һәм үзебезнең билет хакын аклыйбыз дип куркмыйча әйтә алам. Көчен, көчен дә салабыз, э, аппаратурасын да, э, постановкаларын да, э, музыкантларын да. Бу тере концерт, бу җанлы концерт. Шуңа да, әй, бик җиңел түгел, әй, менә авырып торган чаклар була. Менә бүген, мәсәлән, юлдан бераз салгын тидердем дөресен әйткәндә. Ну, барыбер дә ул җанлы концерт булгач, анда теге ниндидер фонограмма куеп булмый инде. Анда нинди бар, менә шулай эшләргә туры, туры килә һәм эшләячәкбез ала бирсә бөтен көчен салып менә ничә концерт булды чаллыда шул ук концертларны кире шушы мизгелне тагын кабатлыйсы килде чынлап та шул вакытта әйткәнем бит егерменче майда әйләнеп кайтырмын дип ну ансын да әйтергә кирәк инде бүген концерт вакыты түгел май айы иң концерт куймый торган вакыт ә шулай да без вәгъдә бирдек шушы вакыт башка вакыт юк иде дөресен әйткәндә мин э, планнар шундый э, шундыйрак э, бүген чаллы иртәгә әлмәт Ә беренче көннән, менә мин беренче булып әле эфирда моны әйтәм, мин э, ике көннән инде Америка Кушма Штатларына китәчәкмен. Анда Вашингтон шәһәренә чакырдылар, Сабантуйга чакырдылар. Анда, аннан инде Алла бирсә, бер атнадан соң Лондонда булар кирәк, анда, бул, анда да Сабантуй. Менә шундый ерак юлларга чыга, чыгу алдында торабыз. Шул, шушы юлга чыгар алдыннан, менә шушы концертлар инде, шушы концертлар, нидер, ниндидер эмоцияләр биреп ниндидер энергетика ниндидер сәламәтлек биреп шундый э, җибәрсен иде шушы ерак юлларга ала бирсә һәм шушы чалыларның әлмәтләрнең сәламнәрен иң беренчеләрдән булып алып барып җиткергә булсын үзебезнең милләттәшләребезгә ала бирсә менә без инде бер үзенчәлекле ягын әйтеп үттек бу бер, бер мизгел программасының үзеңә менә ничек тоела айдар бу бер мизгел программасы башка программаларыннан кайсы яклар белән аерыла без инде һәрбер программаны ничектер аерылуын аерылып торырга тиеш һәрберсе бит башка программа инде ул ничектер аерылырга тиеш каяк теге ике җырны алыштырып кына яңа программа белән килдем дип алдаша алмыйм мин ул дөрес тә түгел бәлки кемдер шулай да эшлидер ансы инде ул кешенең башка башка кешеләрнең ну әйтәсең килә э, башкаларның проблемасы дип әйтсәм бигрәк теге намусында ә, намусында дип әйтик инде бигрәк теге дела уйланып сөйләп утырган күп булмасын ну мин үземнең эшем өчен үзем җавап бирәм бит үзем программа өчен үзем җавап бирәм шуңа күрә дә Яңа программа яңача булырга э, тиеш. Э, Җанлы оркестр үткән программада да шулай булган иде инде. Әлбәттә, биюләр постановкасы, әлбәттә, темасы, әлбәттә, э, җырлар, тулысынча җырлар алышынды бит инде. Шуннан барыбер яңадан шул э- экранга әйләнеп кайттым, чөнки экран булганда бар тулырак кебек баягы тулыландырырга була, тулыландырырга була җырны, постановкаларны.

Чынлап та шул вакытлар җитте каягыт бер мизгел кешенең гомерен бөтенләй үзгәртергә мөмкин, кешенең карашын бу тормышка үзгәртергә мөмкин. Шуңа да бик югарыдан карарга ярамый. Һәрбер секундның кадерен белергә кирәк. Һәрбер очрашуның, һәрбер концертның, һәрбер аралашуның, һәрбер менә моментның һәм кешеле һәрбер кешенең ничектер мөнәсәбәтен һәм гомумән вак-төяк дип карарга ярамый бер нәрсәгә дә бу тормышта. Безгә шылтыратучы тыңлаучыбыз бар иде, әгәр көтеп торган булса, алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез. Кем буласыз? Исәнмесез, Зөһрә, исәнмесез, Айдар. Ә, исәнмесез. Мин Гүзәл булам, исән сау килеп җиттегезме? Гүзәл, түзәрлек инде Гүзәл, исән сау. Менә бер-ике ел шигырем бар, шуны укып китим әле башта сезгә. Айдар килә дип күңелгә кичә хәбәр иттеләр. Хәлең ничек? диеп, аңа сорау тезеп киттеләр. Исәнме, якташым, диеп, мин дә сәламлим әле. Концертың шәп була, дип, алдан ук әйтим әле. Кызыл Розалар да булыр, Урал Гөлнаралар да, Чегән кызлары да килер, Зифа Нагаева да. Ә Айдарның җырларын, моңнарын сөйләп торасы да юк, шигырьләргә генә сыймай, китап язарга кирәк, концерт карарга кирәк. Җырла, Айдар, җырла! Жырлап Айдар, жырларыңны яратам, бөтен булган моңзарымны сезнең жырда таратам. Бер ике сорауым да бар ия.
Якташым, сез кайсы яктан үзегез? Якташ дип. Мин Илештән. Илештән.
Илеш, Илеш монда инде ул, ул якынрак шикелле инде ул. Илеш Чаллыга, Уфага караганда. Үзем турында үзем дигән китап язарга кушсалар, Айдар ничегрәк башлар иде микән? Беренче сорауым. Аннан соң тагын икенче соравым менә бит инде. Пародияләр ясыйлар инде бик каты. Данир Сабиров иң килештергәне дип уйлыйм инде менә сезнеке. Мин килештереп ясаган менә бер көн генә җомга кичен дә карап утырдым. Караган булсагыз, әгәр Айдал Галимовка пародия ясадылар. Шоклар катып карап тордым инде, нәрсә кыланалар микән болар дип. Менә Кызыгыз да әйткәнчә, ә сезнең караш ничек ул пародиягә? Аннан өченче соравым инде менә бүген хәерле иртәләгенә

Җырларны шулай белеп, концерт турында шундый фикергез өчен. Шуннан сораулар өчен бик бик шундый сораулар, бу сораулар буенча аерым бер тапшыру эшләргә булыр. Тапшыру эшләрлек булды бу да. Ну, шулай да рәхмәт. Азактан башлыйм менә. А а авыл хаким хакимлек итү хакимлек итү һәм мөфәссирлек бик кызыклы миңа калса иҗат кеше шунда шундыйрак булырга тиеш дип уйлыйм әлеге заманда шуңа күрә мин килешәм монысы белән бик Теге тыйнаклык булмаса да әйтеп, әйтеп куям инде. Ошады бу миңа бу, бу фикерләр, былай итеп аңлатулар. Шуннан үзем турда үзем. Гүзәл, зур рәхмәт. Әгәр дә китап язырга җыенсам, андый уй барыбы бар, әле иртәрәк дип уйлыйм. Әле китапка язасы күп нәрсәләрне үтә бетмәгәнбездер, әле шул юлларны үтәргә кирәктер. Иртәрәктер миңа калса китап язырга. Ул бит китап язу ниндидер нәтиҗә ясау кебек. та килеп чыга. Бәлки үткән юлга бүгеннән дә нидер нәтиҗә ясарга мөмкин булыр иде. Ә шулай да әле шул китапка кертәсе көннәр, айлар әле үтелмәгән кебек миңа калса юллар, җырлар, сәхнәләр. Алары алда торсын да, ана шуларның барысын да җыйнап э, язырга тырышабыз. Ә исеме, исемен сез инде әйтеп тә куйдыгыз. Бик матур исем. Үзем турында үзем. Ой-ой-ой. Мирак, үзем турында үзем дип башласам, нәрсәдән башлар идем микән? Ну, әйтер идем инде, менә мин, менә шулай, шулай, шул, шул, шул җирдә, шул мәдәният дигән совхозда туганмын дип шуннан башлар идем. Чөнки әйтәм бит, әле булса Ходай Тәгалә, менә менә Ходай Тәгаләнең эше. Минем әти белән әнине моннан алып, меңәр чакрым әллә кайларга җибәреп эшкә. Шунда мәдәният дигән совхозда мине табырга туры килгән. Менә моңа ничек э, ничек Худайга ышанмыйсың? Менә шуннан башлар идем ахырсы. Пародия Данир Сабиров.
Үзеңнең караганың бармы идер? Үзем үзем махсус Данир чакырды Уфадагы концертына. Без бу бу җегет белән без дусларбыз. Мин бик сокланып карап торам әле ул яшьләр арасында һаман да э, өлкәнрәк буын дип әйтик инде бар. Мин хәзер аңа карата өлкән буын булып чыгам бит инде. Э, бик шундый э, карашы аның бик шундый җик дип хөрмәт белән карый белә ул. Ансы, ансы бер шуннан пародия ул пародия бит. Аның исеме дә пародия. Зан кайбер кеше бик җитди карый да, нишләп син мине шулай итәсең, мин шундый мени ди. Ну ул аңлашыла инде. Син ул мин карап торсам, мин дә үземә карап җылап җибәргән мөмкин. Я я чыгып качарга мөмкин, мин шундый микәнни дип. Ну ул бит аның сүзе бар, пародия дигән. Шуңа күрә Әгәр дә пародияне яхшы итеп эшли беләләр икән, эшләсеннәр. Ул үзе бер жанр, ул бик кызыклы, халыкка бик ошый ул. Ә халыкка ошый икән, димәк, ул халыкка кирәк. Шуңа күрә Данирга мин бары тик уңышлар телим. Киләчәктә киләчәктә яңа-яңа пародияләр эшләсен ул миңа. Менә шул шул теләктә. Ә ул һәрвакыт әйтә, Айдар абый, ничек карыйсыз, мин шуңа шулай эшлим, дип әйтә ул.

нишләп син миңа шулай дип эшлисең нишләп болай дип э, эшлисең мин бик аңлап бетмим мәсәлән миңа калса киресенчә шатланырга кирәк тә аңа рәхмәт әйтергә кирәк әлбәттә син популяр булмасаң э, сиңа бер кеше дә пародия ясамый мин дә шулай дип уйлыйм популярлыкның бер бер күрсәткече инде ул хәерле иртәдә нәрсә дип әйтелде ансы менә шушы фамилияләр буенча син җавап бирдең инде безнең вакытыбыз бик тиз үтә шуңа күрә безнең әй кызганычка каршы сорауларыбыз бик күп менә айдар беләвечә син хәзер җырчы гына түгел ә депутат та бу үзе аерым зур җаваплылык сорый торган вазифа Барысына да өлгереп буламы? Бик җиңел түгел, чынлап әйтәм, дусларым, моны сез әйтеп куйды, э, сирәгрәк киләсең ди- диючеләр бар, сирәгрәк концертлар. Ике ел ярым мин инде хәзер менә депутат булып с- сайланганга, анысы да язмыштыр инде. Мин бит бер дә уйламадым, менә шушы юлдан китермен дип. Менә бу монысы да Ходай Тәгалә үзе җибәрдеме шундый үз ниндидер җаваплылык, мә инде ул ниндидер сынаумы инде ул э, чынлап та э, бик э, башта ничектер кеше бит читтән карый былай гына карый өстән генә ә депутатлар инде алар ди ә алар утыралар инде алар тавыш бирәләр инде ә, тик кенә утырган кебек телевизордан аны үзең шул юлга басмыйча үзең шул шуны үтмичә аны аңлап булмый инде менә мин әле аны аңлый гына башладым әле ике елдан артык инде күп күп нәрсәне әле аңлый башлап кына күп нәрсәләрне күп алымнарны күп юлларны күп мөмкинчелекләрне ничек тә менә шул халык халык мәнфәгатен кайгыртып шушы шушы юнәлештә ниндидер мөмкинчелек бирәдер инде Ходай Тәгалә вакыт җиткәндер сиңа да э, халык сине гел күтәрде халык сине гел мактады халык сиңа гел ничектер яратты синең дә менә хәр вакытың җитте халыкка шушы бурычларыңны шуның өчен кире кайтарга вакыт җитте дип әйтә, әйтәдер дип уйлыйм мин шулай кабул итәм нинди эшләр башкарылды әле менә ой зәһрә аларын санап китә башласаң барыбер теге килешеп, килешеп тә бетмәс теге әйтә алмыйм ой шундый зур зур эшләр эшләп өлгердем дип ну эшләмәдем дип тә әйтә алмыйм аллага шөкер ниндидер эз калдыра алдык Мин аларны хәр санап утырсам, менә шуны эшләдем, моны эшләдем, бу инде хәр теге производственное совещание әйләнгән кебек булачак һәм һәм аны би- э, Ә болай эфир- халык белән аралашу Хо- еш буламы? Беренче чиратта халык- халыкка якынайдым дип әйтә алам. Чөнки менә шул үзе үземнең э, сайлаучылар белән араны өзмәдем. М, Һәр вакыт э, элемтәдә, элемтәдә булдык һәм булам. Менә өченче көн генә әле э, булып кайттым Нуриман э, якларында, Нуриман районында. Ул бит зур, гаять зур территория. Караиле районы, Нуриман районы, Иглин районы, төрле-төрле милләт вәкилләре, төрле сораулар, төрле проблемалар, төрле мәсьәләләр. Аллаһ шөкер, әлегә тиклем ничектер алып барып булды иҗатны да шушы юлны да. Барган саен җиңелрәк түгел, дөресен әйткәндә. Шулай да, шулай да әле көч бар дип саныйм. Бер нәрсәне аңладым, депутат булу, дусларым, депутат дигән сүз, ул аңлаган кеше һәм чынлап та, чын мәгънәсендә шушы шушы исемне күтәрергә тырышып Халык өчен хезмәт итәм дигән кешегә депутат дигән сүз ул зур җаваплылык. Менә шуны аңладым мин. Гаять зур җаваплылык. Шуны акларга Ходай Тәгалә көч бирсен.
Вакыт 14 сәгать 56 минут. Безнең инде әңгәмәбез ахырына да якынлашып килә. Менә шуңа сорауларны бик тиз генә бирәсе килә. Чаллыдагы концертларында Айдар син еш кына менә Чаллы тамашачысы бик үзенчәлекле тамашачы инде ул дип әйтәсең. Бу чынлап та шулаймы, әллә инде һәр шәһәрдә син шулай дисеңме? Ну, дөресен әйткәндә, һәр шәһәрдә үзенчәлекле була инде. Ул Әлмәттә, Әлмәт э, тамашачылар була. Чаллыда Чаллы Чаллы.
тамашачысы ни белән Юк, үзенчәлекле Чаллы икән? барыбер Чаллы инде улай. Менә Уфа юкәләреннән Чаллы сиреннәренә сәлам дип әйтәсем килә дә мин Чаллы сиреннәр дигән җыр бар. Чаллы м, менә ул күпер кебек бит инде. Ул Казан белән Уфаны таштырып торган шәһәр ул географик урыны буенча гына түгел ничектер менталитет э, дәрәҗәсендә дә ничектер э, менә яшәгән халкы белән дә монда татарстаннар да күп монда башкортстаннар да күп талантлы кешеләр күп бик күп иҗат кешеләре шушы шәһәрдән үзләренең юлларын башладылар ул бит күп нәрсә турында сөйли димәк аны, аны бит кемдер күтәреп чыккан ул бит әлбәттә шушы халык Шушы гади халык, шушы күп авырлыкны, күп сынауларны, күп борылышларны га бирелмичә э, шушы борылышларны, шушы авырлыкларны җиңеп, һаман да җырга, моңга тартылган Чаллы халкы бит ул, Чаллы тамашачылары. Шуңа мин сокланып та әйтәм бу сүзләрне. Һәм ул бит алкышлардан да күренә, кабул ителүләрдән дә күренә, концертларга актив йөрүдән дә күренә. Мин аңлыйм инде, бүген, бүген әлбәттә, Теге залда ачыктан ачык әйтергә кирәк. 20 нче май көнне ниндидер аншлаглар көтмим мин. Кем килә, шул килә. Мин уйлыйм, бүген иң кадерле, иң якын, иң чынлап та безне күрергә тагын да күрергә килгән тамашачылар булыр. Азмы, күпме алар миңа барысы да кадерле. Шуңа да мин э, шунысын әйтәм, аның урыны да үзенчәлекле. Менә Сара Пасадыкова дигән исем бирү дә үзе бер зур дәрәҗә, зур вакыйга. Шунысы өчен дә рәхмәт шушы концертлар залына Сара Посадыкова исемендәге. Һәм ул үзенчәлекле андый концерт залын башка җирдә мин күргәнем юк. Шул ягы белән дә ул якын һәм һәрвакыт тартып тора үзен. Шуңа да без бүген монда. Әйттем бит, 20 майда алмагачлар чәчәк атканда килербез әле дигән идек. Менә килдек, дусларым. Сез килерсезме ансы инде, ансы сезнең эш. Без килдек инде.